Inti qalawlek in-nies.
Is-song kbira, song it-tik. Il-qata li tajtni meta semmajt li l-ewwel darba in a good way. Is he trying to sabotage me? Mara miġnuna it's giving. If I don't speak my truth, it's not yes. speaking, so.
We are authentic here, so we have to be authentic. Signora. You were gagged.
I was gagged in throwing up in the toilet. Oħi, għajjajt. Ah, ah, ah. Daw, it-tin kif għettilom isma tkellimni waħda mlu li Insellmulek minn hawn. Insellmulek, Sinjura.
Bonġu Malta, jena Johan u nilħakom għal episodju ieħor ta' Pop Girlies, ċans għalina biex insirna fuq aħjar nisa mix-xena tal-ispettaklu f'Malta. Illum għandna episodju speċjali immens, pero qabel ma nintroduċi l-persuna li għandna magħna, just xtaqt nirringrazzja ħafna lil Jana's Jewellery li qiegħda tisponserja l-episodju tal-lum. Hello to Jana's, naf li ssegwi l-episodji tagħna. Bażikament Jana, għal min ma jafx, hija designer tal-jewellery li ilha stabbilita f'Malta għal ħafna żmien. Tagħmel kollox handmade, għandha ovvjament il-website tagħha li ħa nagħmluhielkom hawn isfel. This is a sign for Nina to put the box underneath. janasjuli.com. U għandha wkoll żewġ teħwienet, wieħed l-Imsida u wieħed Birkirkara. Ovvjament, ġili naħseb f'episodji oħrajn qed nirrealizza llum min sejt nilbisha, pero f'episodji oħrajn will cut to it, kemm-il darba nilbes in-necklace tagħha, għandi a rainbow chakra necklace li vera togħġobni. Very gay. U yes, nirringrazzja ħafna Liliana ovvjament u ovvjament dejjem ninkoraġġikom biex tissapportjaw small businesses oħrajn bħal Tajana u issa aħjar nibdew għax qed nara il-guest tiegħi vera irrankata u eċitata biex nibdew nitkellmu. It's very surreal for me li għandna din il dan il-mument illum għaliex Ili nara dil-persuna tiffjorixxi eċċetera Però the past few months have been a roller coaster and a whirlwind for her to say the least Ma nafx kif għambat nintroduċiha aktar. Nilqgħu magħna lil Mirjana Conte. Hello! Kif aħna hi? Mhux ħażin, tant, you're right? All right, all right. Jien qed nirrealizza li L-aħħar darba li poġġejna quddiem xulxin hekk. Help.
Yes.
It was giving pre-semi final ta' Malta. Eżatt, ġimgħa qabel, ħafna stress, imma. Panic? Panic imma rajtek kunfidenti to a level li qatt ma kont rajt qabel diġà. At that point, naħseb. Ija, ara it-tukelot. It-tukelot for me to arrive to the state of mind. Għax, ovvjament, eh, growing up I was always very insecure, jiġifieri inti kont il-persuna li throughout the years, jiġifieri kull meta dħalt fil-Eurovision you were always there backing me and supporting me. Justice for Venom, thank you. Justice for Venom, thank you, ninth place, grazzi. Imma The thing is, xorta meta jkollok in-nies jissapportjawk qisu it's not enough, you need to believe it for it to work. Jiġifieri jien kelli team ta' nies tal-blieh imma kieku I didn't put my magic in, kif jgħidli l-Mushu, it wouldn't have worked the same. Imma it was a collective effort from everyone to make what we made happen. Immeħe, it took a lot, I had to train, I had to għalleċ dance for the do a dance break, jina jek taraw il-filmati tal-Eurovision ta' qabel, kont noqgħod hekk. Somma ta'. Il-Chloe kont inġela.
L-aħħar sentej ta' qabel. Veni mhux sena ta' qabel, kont qiegħda tidħol naqra bil-mod il-mod.
Imma still, għalija, għax jien dejjem Mirjana l-kantanta qabel kollox. Jiġifieri all the glitz and glam and the wigs and the outfits, those come after. Jiena clearly qalgħuli ħafna n-nies sewwa. Le, inti qalgħulek in-nies. Le. Imma Jiena I don't really care, so qatt ma tajt kas, imma jekk xi ħadd jgħidli xi ħaġa fuq leħni hija. Inweġġa' ħafna. So jiena dejjem Miriam għall-kantanta qabel kollox, so first and foremost if they wanted me to do that performance I had to train. Fhimt? I I had to put my my all, imma biss biss però I had to practice what I'm preaching. Jiġifieri għal xejn ħa noqgħod ngħid 'il kulħadd isma' kunu kunfidenti, ħobbu ġisimkom, ħobbu lilkom infuskom.

Quite, kif taqbad tgħid. It happened, sa fejn naf jien, in a few weeks, le? The whole. The concept. The concept. We couldn't solid, għax the song is. Is-song kbira, song ittik. Ċajta. Imma tant. Il-qatgħa li tajtni meta semmajtilli l-ewwel darba in a good way. In a good way. Għax in-nies ovvjament li huma iktar close u iktar involuti sem, I gave them the insight, ovvjament li jisimgħu d-diska l-ewwel darba huma u jgħidu, ngħidilhom x'taħseb. Ħassejtni qisni qed nara episode ta' Drag Race meta joħorġu b'diska, jien I'm like. Low key manifesting li tindaqq fuq Drag Race, it's something I manifest every day and it will happen. It has to happen, it has to happen. U tipo, is-song kbira ħafna so to have an idea is very difficult, jiġifieri dik kemm-il darba we sat down countless times Kulħadd joħroġ b'ideja differenti and we cannot solidify a concept. Jiġifieri, the concept was meant to be completely different than what it is, but it was too vanilla for the song, fhimt? Imma u mbagħad niftakar u konna ndumu eh, ġifieri, konna mmorru ġifieri cafeteria, ġo l-airport konna ndumu Aw, konna mmorru xi l-għaxra ta' bil-lejl u nitilqu xi nisbaħ basically mat-tim and we cannot solidify a concept. Imbagħad darba Steve qalilna I think I have it. Iltqajna kollha l-airport u. Qagħad jistenna ġifieri sakemm. Ija, ija, we had to sit down for it u kulħadd ħassu ħa jirrametti hekk kif qalilna l-idea. Dawwar l-iscreen u naraw it-tfal ta' Sound of Music u għedtlu Eeh, u xiex? Qalli trust me, qalli it's going to work. U at that point I was like, is he trying to sabotage me? Għax.
But it was also like this or nothing or I just stand on stage. Litteralment. Le, le, le, kien hemm ideat oħra but they weren't as powerful. U mbagħad iktar ma we were getting used to it, ma tista' timmaġina John Doerr, il-Mhux u Chloe, kulħadd. Sound of music serving kant. Umbat, it was making sense kif ninżaw u kif jiġu dancers libsin u l-blalen, anka tal-idea tal-ballun, that was random, ġifiri gravi it was random. Can I cuss on this on this episode.
Random as
frick, le, ma smani, ma vera. U dak ġandor, I mean, I don't know if you ever encountered ġandor in mela. your life. Basically. Hello ġandor.
Sara Bonnici għalet xi ħaġa vera tajba l-aħħar darba waqt MTV. Kull min ikun madwar ġandor ikun qed jitħaq. Vera. He makes people smile and happy u hekk. U konna morna l-ewwel rehearsal ta' ta' żfin u morna ġo studio tal-gymnastics għax waħda miż-żeffiena li kelli Malta tgħallem il-gymnastics ukoll. U du tista' timmaġina ħbula u daw ir-rings imdendlin u blalen u hekk. U ġa ndorr Andy Mlej just poġġa fuq il-ballun but his hair serving kant. U tipo Stephen qalilna hmm that can work. Morna nixxu l-blalen and when we saw it all together we were like Aħba how weird, very Eurovision and it's going to end for sure. Ħajjin? Eh, il-blalen serqu għomli, inti taf li serqu għomli. Min?
Ma nafx.
Jina sħalt fi dressing room wara l-final no eh, balls. Mill-ewwel ġifieri. Where the balls were. Mill-ewwel ġifieri.
Ija. Lej, mela RIP għax l-aħħar li rajna apart from on the performance meta fil-final Ma nafx x'ġara ħin minnhom jew waqa' l-camera man u f'daqqa waħda tara. Ow ta' Malta.
U tara l-blalen on the side. So, wara dakinhar jekk just. No balls.
No, where. Le, le naħseb. If you know where the balls are and you haven't sold them yet on ebay or. Min jaf kemm għamlu flus minnhom jekk beħħewhom, eh. Ikunu dawn l-Eurovision fanatics u hekk, min jaf. Hemm xi ħadd hekk f'xi nofs Sweden jew xi mkien bil-blalen tiegħek? It was a part of the merch fil-verità. Meta konna qegħdin Basel u mbagħad għamilna l-blalen bis-serving u ffirmajthom, nżilt ġol-press center, kulħadd bil-blalen hekk nieżel u bdejt ntihom in-nies. Imma r-roża U minn fejn xtrajthom Malta, mhux ħa nsemmi ħabba l-isponsor, grazzi. Minn fejn xtrajthom Malta, tipo naħseb the biggest expense throughout this experience was the bolts. Nistija? Għax dejjem jisirquhom men, morru fejn morru. Anka morru barra minn Malta. U ġifieri we deflate them u just insibu neqsin. So ħin kollu nixxi l-blalen u l-kbar nett minn fejn nixxuhom qas biss baqalhom. Qas biss baqalhom. There is a shortage.
Le, le, there is a shortage of pink balls, pink yoga balls. Naħlef, għax kullħat minn dal-post partikolari bih il-pink yoga balls u ma nistax insib iktar. So jek jerġgħu jisirqu għom li I'm screwed big time.
Insomma, mbagħad stand tal-Eurovision homor, le? Jew bil-lighting ġew jidru homor. Bil-lighting.
They were, Estra.
they were pink.
as They were well. still pink.
Dak mhux tellajnihom aħna, dawk jieħdu ħsieb, dawk ġabuhomna. lil Professional. uffiċċju. Imma le, you're like, Eżatt. isma, so tidu tippreparawlna sitt blalen, please? Propja pruvajnihom sofor fil-bidu, ġifri jekk tara xi ritratti tal-ewwel rehearsal, Ugh. pruvajnija mingħajr parrokka Eh. u pruvajna bil-blalen sofor, but that combination didn't really work. No, it's Yeah. a bit like Spanish flag. Eżatt, naqa. It's giving Spanish flag.
Et fakkarni, jien naħseb Kien hemm ħafna mumenti u high points li ġraw from MESC għal ovvjament Mejju u anki wara Mejju. Pero jien naħseb hekk il-high point li rajt, again għax anki bdejt nara ħbieb tiegħi li jgħixu barra hemm minnhom li Eurovision qas għandhom idea u f'daqqa waħda jgħiduli, Hi Mirjana! Jien għedt ok. Naħseb il-pre-parties ġara xi ħaġa, naħseb Avolja eħe, kien hemm il-music video and there was the hype, naħseb il-pre-parties qisu ħadd ma stenna li ħa titfa' daqshekk creativity u attitude fihom. Yes, it's very important, jiġifieri daw spiċċajna aħna illi kull pajjiż they were in awe of us. Jiġifieri kien hemm minnhom kontestanti partikolari ma kinux ikellmuna because they were that scared. Damn!
Imma others which were like illum il-ġurnata jien għandi grupp ċat eżempju ma' Sisal, Kyle u JJ ġifieri I speak to them everyday. Dawk bqajna close ħafna. Imma I always wanted to be the person to break barriers, jiġifieri inti meta tmur pre-party you have to like prove that you are one of the best and you are worthy of the title. Imma, something that someone never did was invite other contestants on stage. So, aħna bħala team kollettivament iddeċidejna li, isma', let's get all the balls and let's invite people to jump on them, the other contestants to jump on them. Were there fights from people to get onto the balls because they wanted to? Kien hemm min jieħu għalih, kien hemm min jieħu għalih, hekk ma tgħidilhomx, jiġifieri. Jien ma tsajt kemm il-darba.
I tried my best, imma tlet pre-parties ma nistax nagħmel ħafna aqwa minn hekk. So, so eħe, student il-sħabi, student ta' Sweden, il-kaj. Le, there was clearly a lot of thought, imma fl-istess ħin ma kienx tidher jew tinħass scripted jew vera strateġika it was just feeling it and going with it. U jien fil-verità anke meta kien ikolli rehearsals għal pre-parties, jiġifieri aħna għamilna dance break, in-nies ħasbu li ħa nagħmel dance break fil-final, ma we couldn't għax imbagħad titnaqqas parti mis-song għax hekk bid-dance break ġiet twila which was allowed for a pre-party, wasn't allowed for Eurovision obviously. Allura anke meta kont nagħmel rehearsals ma' Chloe pereżempju nippjanaw Choreography mod, imma mbagħad nagħmel li jiġini ġo moħħi. Mara miġnuna it's giving. Imma għal ħares ma tkunx hekk onestament. That's why people love it imma jien ħa ngħidlek u nibqa' ngħidha ġifieri my team is chef's kiss għax together tipo bl-istrengths kollha tagħna we made that happen which is insane. L-outfits bellezza, il-creative concept bellezza, choreography wow. Kollox kien Wow, ek, make-up, mhm. xar, kollox kien tajjeb. Allura, ek, niġi emotional meta nħares lejhom, għax ngħid istra kemm għandna talent Malta, and it's not like appreciated as much. Mhm. Sempliċi, ta' daw kienu jiġu fuqna delegations oħrajn jgħidulna What is your budget? What is your budget? Eh, where the payments? Where, where the budget? We don't have budget. We made something Eżempju, jien naf something cheap look expensive. It's very simple, it's the way you execute something, m'għandekx għalfejn tkun liebsa head to toe Balenciaga per eżempju. You can make something which is not Balenciaga look Balenciaga, per eżempju. It's giving Drag Race Sewing Challenge done well. Yeah! Yes. Xi jgħidu l-unconventional materials done well.
It-team

most of the performances ħa ngħidu hekk, eżempju kien iħitli Marco, Chloe minn 2022 Eurovision kienet tagħmilli l-choreography hi, she was just 16 so qisu I had already a team of people. Imma mbagħad Widd il-evil wieħed widd kant, tipo l-muxu kien iċempilli f'nofs il-lejl jgħidli eżempju you need Steve on this project, you need Steve on this project. U John Doerr eżempju jiena ilni nafu snin twal, jiġifieri ilni nafu mindu kellix tertin, u mbagħad taf kif isek il-grupp ma jibqax u tinqata' u hekk, ma dejjem bqajna ħbieb. U qed I need John on this team because if someone understands Kant it's John Doerr. U mbagħad John u Marco ħadmu flimkien, Chloe, il-Muxu, imma we still couldn't solidify a concept u l-Muxu baqa' jgħidli speak to Stephen, you need Stephen. Istra ġifieri
it kept on.
Ija.
Muxu kept on pushing basically. U jien tipo I was like, eħe. U minn dejjem xtaqt naħdem ma' Steve, jiena għadni s'issa I look up to Steve ħafna, bravissimu, uħud mill-isbaħ proġetti li rajt hawn Malta huma ta' Steven, he's amazing. U bagħatlu għedtlu, hello Steven, ġieli tkellimna qabel, għedtlu għandek ftit ċans niltaqgħu nitkellmu, qalli mela, ftehmna fejn. U morna niltaqgħu għedtlu tipo, Em, this diva is on a budget, x'jiena ma niġix minn familja tat-tajjeb, jiena that's the truth u nibqa' ngħidha u nibqa' ngħidha u nibqa' ngħidha illi fil-bidu jekk issib nies li jemmnu fik allavolja m'intix ħa tippumpjalhom il-flus, cherish them and when you're at your highest, ibqa' ibqa' cherish-jahom, ibqa' ħobbhom u bqa' tihom what they deserve. So, kont onesta miegħu, għedtlu l-istorja tiegħi, għedtlu fuq l-istorja tad-diska u għedtlu I want you in this project because I know you can make magic with it. U għalli, għalli let me think about it, għax kellu diġa ħafna artisti Stephen mill-Eurovision. Mm. So, I was the sixth, I think, act he had. U qalli għax irrid nara nlaħħaqx tipo u bdejt nitlob ir-Rużarju, l-Ave Maria. L-Angelus.
U nitlob.
U mbagħad somehow randomly it was put together, jiġifieri mbagħad iltqajna kollha we tried out the first rehearsal u għedna ok. So t-team qisu ngħaqad very, very late, anke eżempju Xagħar kelli l-Gary, Gary ilu jemmen fija fi żmien l-X Factor, u Leanne eżempju oħra, dejjem xtaqt li tagħmilli l-makeup, u mbagħad. Istra u jien, again, ili nafek imma għal xi raġuni kelli l-impressjoni li kulħadd kien ilu jaħdem, ma nafx kif ġiet issa, jew għax tant Dehirtu li you were on the same page li it seemed like you were working together for a long time. Aw Malta titqies li aħna żgħar so they all met in separate projects, ġifieri per eżempju Steve, Jan u Leanne probabbli ġieli ħadmu fuq proġett ieħor, jien naf Chloe u Jandor forsi kienu jinsertaw on set ximkien flimkien ukoll. So, mbagħad eżempju li jen semgħet id-diska u qaltlu I want Mirjana, I want to work with Mirjana taf kif u kien diġà kellimha li rrid naħdem magħha tipo. U mbagħad ingħaqad it-tim kollu and I was like so happy għax

Off the air by just saying Beauty Blender on a live. Ma naħlef imġiena li fans tal-Eurovision ta' like they are crazy Tifhem, another they level are of crazy. queer, they are em chronically online, Littre, litteralment.
and most of the time they are also bored and need to find a way to. Eżempju, taf kif ġieli ttella' story bi żball u tħassru ġis-sekondi wara, I'm not allowed to do that anymore. So, irrid noqgħod attenta li li ħa ntella' jagħmel sens jew li m'iniex ħa naħseb biex inneħħih wara. Because they will take the content. Yes. They will take it.
Dak il-beauty blender, inti taf kif ġrat tal-beauty blender, were you in the live? Qed nipprova niftakar kontx fih jew le, għax naħseb xi wieħed xi wieħed inzertajt żgur kumbinazzjoni, imma ma naħsibx li nzertajt il-mument. Di live.
Mela, jiena basically xagħri iswed tuta. Alright my hair is very very black. Eħe le dik rajt eżatt when you. Kont qed insuq għal Branch After Dark niftakar kelli performance ma' Triana u Patricia. Eħe niftakar li qed jippruvaw jifhmu kif int sejra performance ħa tibda dalwaqt. Ħa tibda dalwaqt. U għadek on the way. Għedtilhom I mean hawnhekk titgerbeb u tasal biex nispjegalhom. So wiċċi abjad ġol-karozza bid-dlam qed issuq Jade, it-tfajla tiegħi, u Xi ħadd beda jiktibli you look like an egg, you look like an egg u moħħi u l-ADHD egg, egg, beauty blender, ah I look like a beauty blender għedtilhom u daqshekk and it turned into a whole thing, jiġifieri l-grupp tagħna beauty blenders, eħe. Ġifieri issa spiċċajt at a point li meta mmur inkanta ġo dawn il-prides wara l-Eurovision ituni l-beauty blenders, ituni ċ-ċpiepet, beauty blender, so eħe, that's basically it, I agree. There is a lot of commercial opportunities, I must say.
Iva, inħosshom. Jekk ittarawna, dejjem nħobb nagħmilha imma anyway. Jekk ittarawna xi Trixie Mattel hekk toħroġ b'xi line ta'. Issa ħa niltaqa' magħha. Tassew.
Hupla. Hupla. Hupla.
Nwerżaqna għajt. Imint, sen, has, has, has it been out like which venue, għax naf li hemm venues differenti li ħajkun hemm. Jiena, għax dak hemm, there's like an amount of days li tiħuppla, jiena suppost on the 27 ta' nkun. Mm. So. Għax naf li rajt posters ta' xi ġranet oħrajn who's gonna be in which venue. You know who you're gonna be. Ija, ija.
But you can't say it, ma nafx kif. Tiet. Oh, God. Oh, hi kbira.
Oh, hi. Fim, nissa by elimination niprivaw, we try and, Ija. and work it out. It's crazy, għax jina għenni nara drag race like mimdu kelli xi 12, tista timmaġina, so anka minn tal-tajt ma' Simon u u ma ek, moħħi beda jinfaqa, tipo I was so starstruck. Il- U hemm mhux ħażin li they've covered it as well. Courtney Act, I mean, nibda niġġennen għax I don't know how to react, I've never met tipo big celebrities, allura nibda niġġennen u Frankie Grande was in the same womb of Ariana, so tista' timmaġina kif inħossni jiena, ok, aww. Għad jien għadni s'issa ta' like għadni ma ġejtx f'tiegħi. Ċempilla jew xi ħaġa biex almenu tkellmek xejn. Le. That's a bit too much.
Ħoħi. I don't ask. Għal darba oħra hi Frankie jekk qed tarana. We will put the subtitles just for you. Imma le li qed jiġini f'moħħi mbagħad ukoll huwa how crazy it was that the song just Tukel I phone it's own literally kif ħarġet id-diska like laqqas ċans biex imqar tkun on stage. I have a footage on my phone somewhere of me puking.
I have seen it slightly imma mbagħad neħħejt il-mobile biex I don't gag.
Full on irramettejt għax. Sorry jekk qed tieklu.
Eħe, għax ħa ngħidlek, Tipo thank God għax nirringrazzja 'l Alla kull darba li submittjajt song għal Eurovision dejjem għaddietli u dejjem kont finalista so I'm very blessed għax ovvjament hawn ħafna min daħal u ma jirnexxilux jasal s'hemmhekk so I'm very blessed and grateful illi dejjem kelli da' ċans but I never had any hype on me so I I didn't know what to feel how to react għax jiena dejjem għedt kant jew ħa tkun flop jew ħa tkun a very successful experience and song. So meta bdew tilgħin il-views u jibgħatuli n-nies u jibgħatuli n-nies la ġifieri like il-mobile bżżż bżżż bżżż bżżż it-techno party beda jagħmel mobile waħdu. Allura I was like I didn't know how to react nirrametti like I couldn't stop puking honestly għax it was a lot. You were gagged.
I was gagged throwing up in the toilet.
Vera sorry jekk qed tieklu għax naf li hawn mija xi min jgħidli jien noqgħod narah ta' nkun qed insajjar jew nkun qed niekol sorry. Imma that is what she lived through. Eh, litteralment and if I don't speak my truth it's not me speaking so.
We are authentic here so we have to be authentic. Sinjura.
Holding space. Yes, holding space. Sten, kif qiegħda How did she do it? Holding space ta' Rihanna Grande u Cynthia Erivo meta saqra kif qed ħares lejja. Ma ta' Ma tafx. This is error. Too wicked.
Holding space for you having to go through all of the puking. Thank you. Ma kellniex pawza ta' reklami, ġas Mirjana qabad għal ġuħ għanna lottijiet hawnhekk in honor of għajjajt. Think, wow. I need some singing lessons very badly. Jien kont inkanta ta' xi darba. Iqaf. Inkanta, kont fil.
Insellmilhom minn hawn. Kont fil-kor tal-knisja ta' Raħal Ġdid. Kont l-unika tifel ovvjament. Għadni niftakar s'issa, kien ikollna r-rehearsals nhar t'Erbgħa filgħaxija. You're joking, veru? No, I'm not joking.
Sa sakemm kelli twelve, le, jiena jiena meta kont żgħir I was a performing arts kid.
Jaħasra. I mean, għax ħin minnhom kellna daqsxejn ta' pawża teknika, semmitli Wicked u għedtlek eħe, sfortunatament għadni ma rajtx il-film. Lallu, di qatt semmejtha jien, qed nipprova naħseb. I don't think I've mentioned it publicly. Jiena kont, aħna konna għamilna school production, mhux school production, kont immur nitgħallem u għamilna production ta' Wizard of Oz, min taħseb li kont jien?
Ma nafx.

If xi dwejjaq istra taf kemm naf boys jiġrilhom hekk. U mbagħad my voice broke u kif qed ngħidlek kont immur il-kor u da u nkanta ddeċidejt Mulej li minn Ħunju ehm imma eħe my voice broke and that's it I didn't know how to tackle it. Taf kemm hemm boys waqfu jikkantaw hekk. U eżempju ħa ntik Justin Bieber. Dak kien hemm record companies like refusing to give him a record deal fil-bidu. Ħabba l-vuċi.
Ħabba l-vuċi hu.
Inbidillu leħnu ovvja. Jiena I will always be a Belieber. Estra. Imma ta' żmien li kellu xagħru hekk, qisu Klinsmann. Yes. Hekk dak iż-żmien.
Il-mushroom.
Hekk.
Il-bqija ma jogħġbunix ta' wara, daw jogħġbuni biss. Fimt? So yes, I was alpha. That's what that I I qas naħseb għandi rekordju tagħha di xejn, eh, ġifieri. Vera, laqas ritratti. Irrid insaqsi, I was going to say, jiena vera kont dħaqt u fl-istess ħin it was a nice moment meta everyone was shocked, Mirjana has a girlfriend and I'm like Mirjana has been LGBT for a very long time. Imma ovvjament you know, things changed this year, a lot of a lot more people got to know who you are, so f'daqqa waħda it became a headline u dal-affarijiet. Le le kien hemm min beda jgħid għall-attenzjoni, kien hemm min beda jgħid Alla jbierek issa għandha girl. Tipo dude, you don't even know what I've been through and yeah. my life. Tipo ovvja, f'daqqa waħda ma se tiġi flying, kulħadd isu they've start figuring out things about. Mm, Alla jbierek, mm, So, yes. Mhm. Imma għax niftakar ukoll at one point kellna konverzazzjoni dwar labels and, and how, you know, you've, you've never felt comfortable jiena wkoll hija xi ħaġa li, li ddejjaqni. Ma, ma nafx, where, where, where did it start for you li qisek irrealizzajt li, um, you know, you are queer or LGBT hekk ma nafx how how how has that journey been for you? Jiena nemmen xi ħaġa, jien nemmen li ħadd m'huwa straight fid-dinja. Imma how beautiful would it be to live in a world where you don't have to label yourself? Yep.
Jiena ddeċidejt dis-sena li I do not want to label myself għax qed lili nnifsi tipo ġo kategorija illi eħe għamilt seba' snin noħroġ full on ma' nisa biss. But qisu I had to idealize the fact illi le I don't like men, I'm I'm gay, I'm lesbian, tipo women biss. And I was lying to myself tipo għax allavolja hemm isa stigma illi xi ħadd ikun gay jew xi ħadd ikun lesbian jew xi ħadd ikun trans jew whatever, hemm stigma wkoll illi if you spend a long time dating women only Jekk f'daqqa waħda you start dating men, mm, fake, aw tipo taf taf x'qed ngħid, tipo ta' parsi mela kienet toħroġ man-nisa. So jiena bżajt, imbagħad għedt, taf xiex, I'm lying to myself to look good in people's eyes and it's really not worthwhile għax, eħe, irrealizzajt dis-sena li, eħe, I do like men but I also like women so

After this period, iltqajt ma' Jade, I've had a crush on Jade for six years. Allura, ija, naqa, u kienet f'relazzjonijiet twal, u engaged, u bla bla bla bla. So, yeah, so I thought I lost my chance. Mbagħad meta rbaħt, ġieli konna tkellimna qabel fuq Instagram, eżempju, happy birthday, congratulations. Happy birthday. Happy birthday, haha reaction fuq story ta' da. Merry Christmas!
Letteralment, jew graduat u għettila, hmm, congratulations! Għati kasi! Eh, letteralment, u kont naraħħa barra u nitqila ġi has a resting bitch face ma gravi, twaħxek. So, kont nejt, Aħbar mistremba din aha. U and I was done with women in football to be honest, but that's a whole ass other topic. Eħe, toxic.
Tista' tikteb teżi. Teżi, tista' tikteb xejdulu l-testment il-qadim u testment il-ġdid. Gravi.

Finally, għax qabel ma kontx hekk jiena, Ġesu s-saqaf ħa jaqa' fuq rasi, anqas jekk ikolli n-nagħas l-aqwa li nkun qiegħda mal-kumpanija tan-nies, but I was like over that. U qed inqalleb biex, tista' taħseb wara li rbaħt il-mobile reġa' techno party? Yes. U qed inqalleb hekk, eh? U nara Jade Flask u għedt, Oh.

Intella' xi ħaġa storja u tagħmilli reaction. Nerġa' nitli' fil-aċċett u terġa' tibgħatli b'xi mod ieħor. Mbagħad qaltli isma' hi. How the tables have turned. Eh. Qaltli isma' hi qaltli għandek WhatsApp int qaltli ħa noqgħod nibgħatlek jumejn jew jumejn le. Għedtili iva għedtila ħantik in-numru. Qaltli see you on the other side. U insomma, u mbagħad bqajna nibgħatu fuq WhatsApp ma kellix skuża li qed nitli fil-aċċett imbagħad. And to be honest I wasn't, I didn't want a relationship. I didn't, I was traumatized men, tipo għajjajt nidħol fi għajjajt.
Out now on Spotify. Out now on Spotify, I'm on streaming platforms. Um, imma I was done like going into relationships fil-bidu xebgħa love bombing u ma tkunx taf fiex inti dieħla, mbagħad two years down the line you wasted two years of your life. Mhux wasted, because you always learn a lesson.
Also naħseb the timing, il-fatt li inti issa f'daqqa waħda you're entering. Litteralment.
So I didn't think too much of it, so il-ġej bdejt nipprova nkixxiha b'kull mod possibbli. Fhimt? Tipo this is hilarious as well. Mela, il-kantier għandhom iż-żafżafa.

Oh, I think she's trying to fish to see if I'm still interested in ah. women. U għettila naqa, tipo jien. U um, insomma, it was a hair. Mhm. So, I did Rata ta' kek.
La rata kabum.
Thank you kantera ġifiri, basically. Leħe, literalment.
So, I was like, bdejt provan kixxija b'kull mod possibli, għettila għettila jena waqaf nuħroċ ma' nisa, għettila eh, ġubajt, għettila kullħat l-istess, u ek, so immaġina, jena kieku xaħat jgħid li jek Next. U tipo, eħe, eh, anka meta kont edha namel il-postcard Switzerland, riedet tiġi għalija, l-airport għedtila le, għedtila xedha vera ħażin, għedtila kif nidher u hekk, qaltli i am sure li tidher tajba xorta tipo. Mbagħad baqgħet tgħid, vera nixtieq narak, vera nixtieq narak. U għedtila ħa niġi bil-karozza ħi ngħidlek hello. Għaltli ma tarax għad jekk tiġi għaltli jkun jet lag u hekk. U għaltli ħa niġi jien. U vendikazzjoni xagħar mdellka biż-żejt, bla make up, bi track suit.
Dik kienet l-ewwel darba li tqajtu ġifieri? It-tieni.
Okej. It-tieni darba ġast mort ħdejha bil-karozza għedtilha hello, daqshekk nothing much. Imma jiena very outspoken so fil-karozza kont għedtilha, Jien in-nies is-snin niffansjak ta! Qaltli u issa m'għadekx għadt issa naraw. U insomma mort hawn u qaltli ħa niġi għalik u xejn l-għamilt makeup xejn, ġifieri kif kont kont, kif bqajt bqajt. U għedtilha ġieli rajtu the ring? Għedtilha toħroġ minn ġo television għedtilha issa ħierġa minn ġo l-flat. Ara ġejja! Insomma, so jekk il-tajt ma ġejt l-ewwel darba meta qabbisna xulxin u hekk, so it was eħe funny. Imma she's so special, honestly. Insellmulek minn hawn. Insellmulek sinjura.
Imma le, she's very special. U jien qedtilha qedtilha inti taf fiex inti dieħla, qedtilha I will be unavailable most of the time, qedtilha so make sure that you're ready for this commitment. Qedtilha x'jien ħajkun hemm ħafna ħin ma nkellmekx, ħa niltaqa' ma' ħafna nies, ħa nqatta' ħin ħafna ma' nies, ħajkun hemm content, Kontent hekk, kontent hekk, għedtilha it's a lot. Għedtilha and it's not easy to be with a singer u di importanti ħafna li ngħidha. To be with any artist in general it's not easy, like we're not the easiest to handle, to be fair, that is one. Imma meta tkun taħdem fil-mużika jew whatever the film industry u hekk, late hours, performance trid tagħmel ċertu affarijiet forsi li jkunu provokattivi, So eħe, not having a supportive partner can fuck you up big time. U I've had these experiences palma ġili għedtlek. So il-ġejda tila, make sure that if you're going to like walk into this, il-moment li ħanara xaħġa li madduqli xal-widnejja, like red flag, I'm gonna like Jid, taf kif, għax too much għaddejt minn affarijiet, għax eħe, being with a singer, musician, artist is very, very difficult. Naħseb issa mela hopefully qed jirnexxilkom ikollkom ħafna iktar ħin flimkien or not, or we're still working towards it. Ħa ngħidlek, I think tipo this is not gonna change for now, for sure. Tipo issa kelli kelli tour, mort il-prides u hekk, it's still not over yet. The late hours, the performances, bla bla bla. Imma I consider Jade as a part of my team as well, għax xi sa tagħmilli ħafna. Which helps.
Eżatt.
So, u t-team iħobbu għammen, so tista' timmaġina qiegħda u t-team kif għedtilhom isma' tkellimni waħda għamluli hekk. Le, she's gonna be a cloud chaser u probabbli għax irbaħt u hekk. U mbagħad għedtilhom ħa niltaqa' magħha nara xi nkun qed nara l-ewwel. Għedtilhom le ta. Għedtilhom naħseb żgur le. So, it-tim iħobbuha ħafna l-Jade u hi anke eżempju pri-party telgħet Amsterdam hemmhekk, Basel kienet hemmhekk, kienet torqod miegħi fil-ħotel, tipo she was there all throughout, jekk ħtaftha, jekk kbejt, jekk kont hangry, Jekk kont angry, jekk kont ferħana, she was there all throughout u qatt, qatt ma qaltli tbonti bis-serjetà, qatt. She was just there. U vera, vera hija xi ħaġa li napprezza ovvjament għax literally I was very difficult to handle at times throughout this experience. Clearly it was stressful so Eħe, for someone to stick by you is very difficult. So eħe, ma we do find time, għax hi ħin kollu miegħi, ġifieri ċertu postijiet li mmur, events, rehearsals, I mean kull min ikun hemmhekk jaf. Rehearsals dejjem tiġi, music video eżempju konna vera fil-bidu, like dating vera vera fil-bidu bħalma spjegajtlek, kienet tibqa' hemmhekk, jien naf eżempju xena taċ-ċimiterju that was very, it was cold, kien hemm ħafna ħafna bard. U ġiet hemm u baqgħet sal-aħħar. Bdejt ngħidilha, mur id-dar, mur id-dar. U bdiet tagħmilli le, le, all right, all right. All right, all right.
Insomma, hi footballer, għandha l-istamina u toqgħod. Tod. Dok jilabu fix-xita u hekk.
Eh, Għalek. Fix-xita għamel, għax inti naħseb ħali tħobb ix-xitwa iktar mis-sajf. Għaj, maħiet intefan qabel kutra u bit Mux tal toħroġ barra u tiżżellex. Speċjalment inti ħif, you need to keep the mug. Mugging.
Setting spray. Is-sajf ta' Malta.
Naqa'. Naqa', naqa' ta'. Ejja, naqa'. Naqa', naqa', naqa' gravi. How, how has it been also, ridt insaqsik, after Eurovision? Ovvjament the hype was still there u diġà kellek opportunitajiet u oħra ġejjin, oħrajn ġejjin. Hekk, ma nafx, how has it been seeing the impact and the fact that You know, the song is still very much alive and. I think it's still all very surreal. Jiena qatt, qatt, qatt ma kelli ċans nipproċessa l-emozzjonijiet tiegħi. Like from the beginning of this journey to God knows when. Għax anke ma kellix ċans wara l-Eurovision nistrieħ jew hekk għax mal-ewwel morna t-tours, bdejna nippjanaw għall-MTV, da da da da da minn ħaġa għall-oħra. You always have to go with a concept in mind. Outfit, kif ħa tippjana l-performance, Eżempju, jien meta morna Zurich insarta kien hemm sisa għal wieħed to plan li toħroġ bil-bundle. Taf x'qed ngħid? So it's, it's always very mentally stimulating, ħin kollu, ħin kollu, ħin kollu. And you never rest, inti taf bħali meta tkun inti freelancer jew self-employed għax jien ovvjament issa fuq full time music qiegħda. Kif tkun kwiet.
You have to chase. Xi ħaġa oħra wkoll tiġik f'moħħok. Ommi dejjem għallmitni ma tistax tistenna l-bajtra taqa' f'ħalqek. Allura Hekk x'bil missek tagħmilha sticker dik.
True. Eh. Rrit niċċekja jekk hemm xi ħadd ieħor. Tistenni. Speaking of mami, kemm randomly f'dala f'dak kollu li ġara insomma fi żmien Eurovision, one of my highlights kienet li Mama Conte followed me on Instagram, all right? U meta nitfaxaħ, għax ovvjament il-ħin kollu nitfaxaħ ġo fuq Mirjana, throughout these past few months, tibgħatli l-hearts u daw, thank you. Tgħidli kemm iħobbok tgħidli vera, inti dejjem insemmik man-nies ngħid inti kont parti mit-tim tista' tgħid għax you were there to support, to support, vera, le le, I really appreciate għax kif qed ngħidlek meta jkollok nies fil-bidu li jemmnu fik u inti pri. kant, pre-kant, dejjem kont. Imma naf kemm għaddejt minn affarijiet u naf ukoll how stressful this all was. U kont ngħid let me let her breathe għax naf li kien hemm żgur perjodi fejn ma kellek għad titkellem il-ħadd u ġenn u daw, f'daqqa qed tinbidel id-diska u mbagħad qed jiġri hekk qed jiġri hekk. Ovvjament

Literally, jiena kienu joħduli l-mobile minn idejja. Eżatt. So, any messages, any um, stories, any posts, any, they were all um, screened tipo, so. Mhm. U inti ovvjament li tittara mhux għandek kulħadd ikollu ħafna messaġġi, probabbli, fehmt minn tax-xogħol, minn ta' sħabu, minn tal-familja, imma immaġina ikollok ta' sħabek tal-familja tal-Maltin li huma fans u tad-dinja kollha li huma fans. Tistgħu timmaġinaw il-mobile, jiena ġifieri għandi għadni s'issa ġifieri għandi settings speċifiċi li ma jtellgħulix in-notifications kollha. Alla ħares!
Le!
Jiena ġifieri l-unika notification. Alla ħares kieku! L-unika notifications li nirċievi are for people that I follow back. Biss. U ġiri ma jitlawx u koll, so thank God for that. Le, għax grav, il-mobile bada jgħallu l-batni, il-mobile ġdijt, kont għan iġġennen. Jindum kif jista' jkun daw l-affarijiet. U mbatt kienu għamlu li settings u għek, so it wasn't me ignoring people or, but I did not have time or the mental capacity if I had time. Meta kien ikolli l-ħin I used to vocal rest, I used to either be in the room with Pam, vocally training, jew qed nagħmlu rehearsal. I did not have five minutes of peace, this was tipo literally sleep deprivation u tqums kmieni.
Mela, u t-trawma meta tiġi wara l-Eurovision ukoll. Jiena ġejt bellaħta ġifieri wara li ġejna minn Basel. Għax jiena kont norqod xi l-erbgħa ta' filgħodu nqum fil-ħamsa nagħmel il-makeup, jiena ħin nistrieħ ma kienx ikolli. Fhimt and sometimes I had to miss out on the fun stuff, eżempju, Basel l-ikel naqa' waħx, allura kienu eżempju jaqsmu l-border, Ġann u hekk u Leanne u t-tim u Stella, u kienu eżempju jmorru Franza jew il-Ġermanja jieklu. I couldn't. If I had time to rest. Għax most of the time where the singers were resting I was doing content. Yeah.
Vote for Nant ta' place! Number nine in the final place! Jien kull meta jidla video ngħid Madonna mi. Hu nifs. Imma imma you had to. So when I was when when other artists were sleeping I was most probably doing content. So I had to miss out on all the fun stuff. Anka dakinhar tal-final marru jiċċelebraw it-tim tiegħi. Meta ngħidlek Aqqas. Taf x'qed ngħid? Ma. Għas-saħħa naħseb ma tgħinek. As in physically tkun very vivid, imma l-moħħ meta ngħidlek it was fried ta' isek daħħaltu ġo deep fryer, qas kont naf x'inhu jiġri. Qisni qed nara film minn għajnejja. Fhimt? Very.
Surreal. Ija. Mhm.
Allura, I was resting when I had the time, I mhm. was resting. Anka ġej, eżempju, ġej dalek bat spiċċat kienet tiġiħin kollu l-hotel, Basel. Għax ma konċ ma konċ inkellim, ma kienx ikolli ċans, mhm. fimt? Il-ftit ċans li kien ikolli, eżempju, minn venju għall-ieħor, kont inċempilla bil-kamera nidila nurjax il-bist u hekk jew għatliet il-lesti. Ovvjament seeing everything you've gone through u l-ġenn kollu li nqala' dis-sena and I try not to get emotional about it imma inħoss li qabel dis-sena qatt ma ġejt apprezzata kif ħaqqek tiġi apprezzata
u
Naħseb kif qed tgħid inti wkoll anke jien ovvjament jiena I've been very vocal u nipprova you know taf kif kull meta kważi kull jum naħseb bdejt nitfa' xi storja li b'xi mod kellha x'taqsam miegħek imma wkoll għax bdejt nieħu gost nara nies minn kullimkien ta' ġifieri li qas kienu jafu bik li they are latching on to this u bdejt ngħid hm, tara hi. Imma mbagħad at the same time qed fl-aħħar you know it reminded me anke għalija li jiena ġieli wkoll you know I try to be ambitious u jkollok il-ħolm u kemm nixtieq kemm nixtieq u mbagħad tgħid imma ħankun realistiku imma mbagħad once you give it time it will Ija. Come back. Naqbel miegħek one hundred percent and I had given up on my dream like ages ago. It hits you li inti meta tikber eżempju like there are people you look up to. Jiena kont inħares lejn Lady Gaga ta' seven niftakarni ċara bilqiegħda, il-computers kienu għadhom data dinosaurs ngħidilhom jien, il-kbar. Nara Love Game, nanna tgħajjat miegħi, Ġeddi tara! U jiena hekk ħalqi miftuħa I was so impressed hekk by Gaga, by Beyonce and I grew up in in that era tipo. U kont ngħid your dream tells you inti xi darba ħa tkun bħal Lady Gaga, your dream xi darba ħa tkun bħal Beyonce. But then you hit your teens and you're like fuck. I'm not going to be like Lady Gaga because you realize that you're in Malta. Opportunities are limited, opportunities are um, fixed as well jkun hemm ħafna dbabis u jkun hemm ħafna fottimenti. Eh, dik il-verità, imma r-realtà qiegħda kullimkien fid-dinja. Imma hekk inħossu naħseb kollox to an altra times 10 times 11. Tħoss iktar għax aħna ġo dinja ponta ta' labra. Fhimt?
Jekk if an opportunity is fixed in America you have other options where to go. If an opportunity is fixed here where where go? Nowhere. Allura eħe so it hit me very early in life illi tipo Dude, you might do Eurovision here, you might do X Factor, you're never gonna win. Għax even the way we look at artists here is very sad and I I cried my eyes out like for a lot a lot of months tipo fejn ma ridtx inkanta iktar but you cannot stop something jekk inti twelidt biha fil-verità. Imma kont ngħid, kont ngħid, I have to be skinny to be someone here, I have to be blond to be someone here, I have to sing pop if I want to be someone here, I cannot be my complete self if I want to do something, emm so I tried for a long time to be someone I'm not, emm I wore what was in fashion jekk kien hemm Jekk kien hemm fil-moda l-fila, nixxi l-fila. Jekk kien hemm fil-moda li tixxi l-Adidas Superstars, tixxi l-Adidas Superstars. Jekk kien hemm fil-moda tagħmel, traqqaq l-eyebrows u jiena dejjem twilidt bl-eyebrows ħoxxnin, inraqqaq l-eyebrows, dejjem ridt inkun bħan-nies. U kont ngħid, jiena x'jista' jkun ħa jagħmilni differenti? Like what can make me different? What can it be? Kont ngħid għax there's tipo having a good voice is not enough, it will never be enough, fhimt? Jien nara ħafna kantanti hawn Malta, issa wara li għaddejt dil-esperjenza, tgħid wow kemm għandha leħna sabiħ, is she an artist, is he an artist? No. So, I was stuck in that loophole jiena, fejn kont nipprova nidher u nagħmel bħal kulħadd. But what will make you stand out? Imbagħad kont kont nipprova nistudja lili nnifsi which is very weird. Kont ngħid x- x'inhu li jagħmilni differenti? U li kien jagħmilni differenti huwa li ġo kamra nies kulħadd ħa jħares lejja biex jismagħni u jidħaq. Jiena naf indaħħaq. I'm a funny girl, I'm a funny person and I've always been. Funny gal. Funny gal.
Funny gal, funny island gal. Imma actually, ġifieri anke ġo in a classroom, in college, meta kont immur privat, dejjem dik li ddaħħaq. Jekk noħorġu, kulħadd kien, everyone craved my energy because I make people laugh. So għedt, if I

Qabel Eurovision, mhux hekk? Jumejn qabel ma tlaqna Basel, irrekordjajniha. In full how it was jew mbagħad spiċċat it went through? Ovvjament, then it needed to be mixed, then mastered, imma l-vocals irrekordjajnihom qabel ma morna Basel, and we had the base of the song ready. Stidinta hi b'lejt. Naħlef.
Stidinta.
U, u, oħra. Meta għamilna Tarvaw dwar Malta, plejt.

True.
That was uh, that was uh, weird, a eh? choice, eh? as they say. Choices. It was very weird.
Yes. Mm -hmm.
Għandek bżon Spotify playlist ġdida? Għadna kemm ħloqna il-Pop Girlies playlist li ma tinkludix l-episodji li qed noħorġuhom li dawk tistgħu wkoll tisimgħuhom Spotify, però tinkorpora fiha diski li għandhom x'jaqsmu ma' kull episodju. Hemmhekk tistgħu ovvjament issibu diski ta' l-artisti u kantanti li ġew bħala mistiedna s'issa fosthom Sara Bonnici, Maxine Paċ, Claudia Faniello u oħrajn, imma hemm ukoll diski t'artisti kemm Maltin u barranin li b'xi mod nirreferu għalihom u niddiskutuhom waqt l-episodji. Barra minn hekk, jekk tidħlu tisimgħuha issa, jaf ukoll ikun hemm daqsxejn ta' ħjiel ta' min ser ikun qed jiġi fl-episodji futuri ta' Pop Girlies. Allura kull m'għandek tagħmel huwa tidħol Spotify u tfittex Pop Girlies jew inkella se nagħmlulkom QR code hawnhekk biex issibuha aktar malajr. Jien għandi xi ħaġa speċjali għal Mirjana, sewwa? Nieqaf. Nibdew? bil-evolution tal-istikers sewwa, għandna il-ballun ir-roża u għandna, stand, bil-kontra, għandna l-għajjejt, dawk it-tnejn għalik. Cute!
Issa,
immaġina x'inhu r-rigal ta' Mirjana, żewġ stikers. Le! Għaliex? Qiegħda tagħtini rigali vera! Mela, hi.
Basically, xtaqt nqattgħu bi dan. Di naħseb rajtha inti. Eħe rajtha!
That is the original artwork, just for you. Aww, I love it! Il-lallu, been, taf għax noqgħod. So, kif kont qed ngħid, kif kont qed tgħidli qabel il-programm mela għat-tattoos li jmiss, you can start ticking them off. Ħanti. Eħe. You can start ticking them off from the artwork. Lallu x'buzz!
Nanna's gonna love this in the house, eh? Ooh.
Oh my god. So yeah, that is from me to you. Thank you ħafna ħafna ħafna. Vera vera napprezzakom dawn l-affarijiet. I'm a, I'm not a, I'm not a gift girl, imma msa jkunu like affarijiet mamulin mill-qalb.
Le, immaġina, I was like, daw żewġ stickers, you're welcome.
Xorta napprezza. U le, naf, imma taf kif? It had to be done. We tried to do a slight pop quiz, but now it's turned into like other games, etc. Le, bażikament jiena nħoss li inti għandek ħafna potenzjal biex tikkollabora ma' ħafna artisti. Jiena ddeċidejt li naqbad, m'għamilthomx kollha, sorry, I had to be a bit biased, għamilt lista ta' ħafna mill-kantanti li kkompetew miegħek.
Because you went through the trauma during the semi final fejn ma nafx għalfejn itellgħu tlieta min-nies u jgħajtu l-isem u inti ovvjament ħallewk għall-aħħar kif kif how Apparently you know why because my face makes very good television. Mhux hekk hu?
That's why. But they were like, ejja nitfawha ma' tnejn li żgur mhux ħajgħaddu, sorry. Fl-aħħar.
Jien kollu xinsejtek, għirra. Għax basic l-aħħar biċċa kienet inti Georgia Montenegro et jekk if they are eh, about, if they are about. Imma if they are about. Eh, eh ovvja, imma if they are about to do this right now, It's gonna be a bloodbath. Imma le. Bażikament għamilt din lista, ħa nippruvaw naraw kif ħa nagħmlu, insomma naħseb hopefully mhux ħa tkun daqshekk diffiċli. We need to find your next collaborator. Ok.
It's gonna be Mirjana Conte featuring Someone.
someone. So ħa għami- basically għamilthom f'lista, I randomized them u ġewni wara xulxin bl-addoċċ and we're gonna go through them three by three. Ok.
Qisu aw it's giving tournament sewwa. By elimination.
Eżatt. Okay.
So, you know, very Jade Flask, ħa nagħmlu tournament sewwa. Sakemm we get to the, to the hopefully issa naraw. First trio naħseb I know what's gonna happen. Zoe May, Switzerland, Kai ta' Sweden, mhm. u Sisal.

Nħossru vera.
So I was very.
He's so sweet. Taf mur nxebħu ħafna Malti ma' Stefan. Hmm.
True. Pala karattru. Ija, ija, they're very, very similar. Mhm. Like kont kien ifakkarni ħafna f'Stefan, mhm, kont mhm. Basel. Ek, like Chill eh, ma fl-istess ħin eżatt very nice. Such a nice guy, ħafna ħafna. Mela, Red Sebastian moves on to the next stage. We have Clement, Slovenia, Luen, France,

Dik mara miġnuna ta' fifti srieta. Astra. Biex tgħid li baj, my daughter għalt li qabditni minn wiċċi u biss li fuq xuftejja.
Xeħlew.
Idbo.
Ok. Stena, xiejdu po, għaxina mort Poland. Mux dobro veċe, dak dak mux Polish, ma nafx, sorry. Insejt, xi darba konna kif tgħid goodbye u thank you in Polish, imma nsejt. Jina in Polish nafnejt zloti. Il-flus. Eh, tajjeb. Zloti. Jina pierogi naf għax kienu vera tajbin. Stren kont vegetarian dak iż-żmien. I couldn't experience the glory of pierogi. Sa, go to your steamer's house. Ija.
Ja ħasra, she bought me a handbag ta. I saw her with a leopard handbag and I was like, wow, faqa. And she was like, I will get you one. Ma taf kif xi ħadd jgħidlek, biss nġiblek waħda u qatt ma tasal di xi. U vera.
Mel.
Ġiet ġo l-lift miegħi u tatni d-duff il bag bil-hand bag ġo fih qajt l-I got it from Poland u dam xi erbat ijiem biex wasal. Bagħtitu ma xi ħadd? Abba kemm apprezzajt. Vera ħelwa. Vera vera ħelwa. She is such a nice woman. Justina is in.
Next. Ooh. This is fun. Klavdia Greece. Aha kemm hi ħelwa. Kollha ħelwin.
Prince, Serbia, u Una viva Haile Melody, Spain. Claudia, Estra.
Hija.
Hija. She's so sweet and she's an amazing vocalist Claudia. Ħafna ħafna ħafna. Poderos. Le xi.
Poderosa. Ossa.
Bambina assolutament. Sorry. Ġenera. Diskulpa Melody. Soy una diva, sfaliente, pomer, poderos, xej, qed infarrak. Pomodoro. Pomodoro. Next, um, ok, din naħseb naqa ovvja wkoll. Mela, Ziferblat, Ukraine, Katarsis, Lithuania, or Kyle. Kyle.
Kyle, kella ma jkellmek iktar.
Eh, le, we're going through these. Ok, din interessanti. B'kumbinazzjoni ġew hekk we have two duos. Ok.
Abo Rutina, Germany. Eħe. Shkodra, Albania. Eħe. U Gabri Ponte, Tutta l-Italja, tutta l-Italja. Germany.
Umm.
Jien għedt forsi tmur għal Gabri Ponte għax taf kif għandu l-hits u hekk u tgħid forsi jkollkom naqa' dance hit flimkien imma tmakes sense. Immaġina ma' Germany makes sense as well. Naqa'. Naqa' hekk, naqa' Berlin, naqa'. Jee!
Naqa', naqa' hekk. I don't know what to say, to explain. Le, għax, I don't know if I have a crush on both of them at this point, hi ħelwa mmens. Jiena gravi, eh? Għedtilha sħiħu l-boyfriend? Please note konna tilajna l-flag parade, eh? Għax għax dak qegħdunna l-bnadar mal-ħajt u kulħadd isib postu ħalli nitilgħu in order tipo. Ma ma kienx l-ewwel, kienet ma kienx l-ewwel darba naħseb li tajt magħhom. Mhux ovvja li le.
Ġiet niġġorja. Eh, xor, eh, ok.
Qedtilha si your boyfriend. Għax he is my brother. Tilha oh sorry. We do not do that in this country or in any or in any country. Kellek Eurovision crush? Dis sena? Eħe.
Qed nipprova naħseb għax kien hemm Enis ħelwin. Jien to be fair u naħseb kont kont batlu message għandu kun għamilli like kien għax kien għadu fil-bidu. Jiena vera nara l-JJ Gustus. Issa jiena He is actually.
I'm usually għandi tip normalment, imma għandu xi ħaġa, ovvjament naħseb it-talent ukoll jidħol, you know, tara artist b'ħafna talent, imma għandu xi ħaġa naħseb il-personalità u gustuż ukoll. Ma nafx għalfejn. Personality is everything, ta' jien dejjem ngħidha, vera l-ewwel l-ewwel ma tiekollha għajn jew x'tgħid, kif tgħidha?

Qisu qisu filter wiċċu, wiċċ imbwiċet ngħidlek, eh! Gustus imma mhux li jeċitani, ħa ngħidlek. Le, ħelu ħafna.
He's beautiful. Kien hemm ta' qed nipprova naħseb. Tal-Armenja għandu xi ħaġa imma straight ħafna u mbagħad jiena mbagħad meta jkun hemm meta jkun hemm dak l-aspett u mbagħad trid tkun naqgħa feasible hu. Taf kif, I mean, il-crush at least, mhux qed ngħid. Eh, għax li qed inħares lejn il-lista qed ngħid hemm xi ħaddieħor, imma dawk ta' naħseb, dawk naħseb vera li kelli crush. Eh, insomma, waqafna, mela Germany għaddejn, eh, l-Allu x'jien ngħid, le, il-Allu nsejtu, sorry, I forgot about you, I'm gonna switch to English now so that you understand what I'm trying, għax to be fair, fil-bidu bidu bidu qabel ma bdejtu proprja Eurovision sew, Innutajt li dis-sena ħa jerġa' jkun hemm bħas-sena l-oħra li jkun hemm il-grupp The Cool Kids of Eurovision kind of u kont ittaggjajt xi disa' għaxra minnkom u nofs in-nies rawha u da kien il-wieħed li he actually replied and he was like I would love that so Adonis Czekia sorry s'isal imma he he was the crush. Ġmiel ta' raġel kbir. Ġmilt. Dak ta' dak tfajjel. Titħares hekk imma aħħon hi. Hija qabadni qabadni xi ħaġa f'għonqi dak meta kont inkellmu. Dak kellna boat tour tal-Eurovision fl-għaxija kienet. Eh. U sellajna dak il-video qisna tat-Titanic. Tittar comments tal-Maltin, eh. Rajtha t-tbarrijal tagħha, mur għidilhom da jħobb banana qas ngħidilkom kemm. Imma imma. Kieku ma tkunx taf x'ikollok, ara Maltin u Għawdxin, nofs l-artisti li jmorru l-Eurovision. Ikunu gay.
Sewwa?
Literally.
U jekk ma jkunux isiru. Eżatt.
Which is probably why also he was my top. Le, JJ gustus ħafna, imma Adonis it's like Adonis. It's the name. Ija.
You know, hemm id-daqna, hemm like. It's the whole thing. No. So anyway, għax kompletament insejt it-nej l-oħra li qegħdin suppost miegħu li tittażel bejnietom. Mela Adonis, Nina tal-Montenegro, għamda mhm. Nina hekk, għax għandha ħajja ma ngħidux kun huma. U di ħanara ħanarhom. Remember Monday.

Like that would be hot. Remember Monday few are watching us. Please, please. Mela, ħana raw, li Fun fact, jien nħobb nistona. Meta like, mux actually niprofa nkanta ta' jekun. Jien nħobb nistona meta nkanta. Purposely.
Kem nħobb pieċi, madonna, eżempju karaoke, meta nħobb istra. Poderos! Sabiħa li dik l-istunar taħħam, bat niprofa jiena. Minni xan niprofa. Eh, ok, daw it-tlieta interessanti. Tommy Cash, Estonia, Marko, Croatia, JJ, Austria.
Għax, mela, mela. Collaboration and concept-wise, I would choose Tommy.

Tipo mhuwiex l-aqwa kantant tad-dinja. To be fair it's giving your visual at the end of your performance in Switzerland when I see all those leopards on the balls and I was like I am high right now Hija. but I've never been high in my life. Hija. I think this is what feels like li nieħu LSD per eżempju. Fhimt jien ukoll qatt ma ħadt drogi f'ħajti. So instead you collaborate with Tommy Cash. You don't take drugs, you make drugs.

She doesn't want to break off the the beauty blender friendships, they are so far all in to the next stage sewwa. Ehm eħe this is our version of of football sewwa għax inti inti ġifieri semmejt insomma football whatever tfajliet fil-football u s-sehem ġejjed imma you are a football person jew ass. I had to be għax missieri Naplitan u n-Naplitani huma ossessjonati b'Maradona ġifieri Id-dar t'ommi u ta' missieri there's a whole less shrine ta' Maradona. Damn. Jiġifieri ritratt ta' Maradona, kuruna tar-riżarju bluna, bobble head ta' Maradona, energy drink ta' Maradona li qatt ma nfetaħ, frame ta' hemm ħafna affarijiet ta' Maradona. This is the first I've ever heard Hija. li Maradona would be the shrine. Le le le, full on u Napli, issa mmur Napli. there's like hemm pjazza dedikata għalih. Istra? Ximkien id-dadi qalli li hemm like a whole vase bl-għaraq u bid-dmugħ tiegħu għandu jkun xi ħaġa li li they're obsessed tipo għalihom anke meta kont immur għal xi eżami jew l-Eurovision jew hekk kien jgħidli nitlob il-Maradona għalik mhux nitlob 'l Alla.
Aħna għandna l-Għajlien Montezin huma għandhom il-Maradona. That is his God.
So eħe kelli nkun Mhux fanatika tal-futbol, imma la ħares ma nżommx ma' xi ħadd li mhuwiex in-Napli jew l-Italja, fimtha? Fair.
Le, għax jiena futbol xejn, so this is my version, this is our tournament. U next three semmejnieh, Claude, Netherlands, diġà daqshekk, l-oħrajn jistgħu jkunu min ikunu, Napa, Portugal, the band, u Theo Evans, Cyprus. Claude. Claude. Nimxu ħin li jmiss. Good choice. Erika. Dawk kif ġewni randomly sewwa. Parg, Armenia, dak li semmejt, gustuż. U Gojo.

I would love to do a collab with Erika for sure so Erika. U l-aħħar tlieta għal issa, Emi, Ireland, Lucio, Italy, u daw belħuni jiena, they became like one of my favourites, infatti eħe kienu top five tiegħi, Tautumeitas, Latvia, the girls.

Ija, ija. Good choices. Issa rridu nibdew naqtgħu. Issa jien ħa nagħmilhom tlieta wkoll, so this is gonna go a bit fast, naħseb. Sisal versus Red Sebastian versus Justyna. Go.
Sisal. We're gonna have a aw four part feature beauty blender edition. Next, next three. Mela, you chose Claudia, Greece,

JJ versus Erika. Erika. U issa se nagħmlu.
Erika.
So case isal, you can have. Somma tistaw ta' jew tagħmlu like a bang bang Jessie J, Nicki Minaj, Ariana Grande. I know you want it. Tara hi, il-high pitch. Jew x'kienet hawn, The Charlie's Angels, Lana Del Rey, Miley Cyrus u
Ariana Grande.
It can be a, you know, it would be a nice trio. To be fair, mux int, eħe, għet niftakar wara li għadda kollox intom it-tlieta spiċċajtu fl-imkien fi dressing room. Kol! Tajtu twers.
Vera!
Issa Nina tella ritrat tagħna fi dressing room, grazzi. Thank you. Ta' Erika mitfuha malajr dik. Mara mġnuna ta' dik, kbira. Imma hi kif ma ġietx top 10 ma nistax nifhem. Eh, argue with the wall, it's giving same, na. Waqt li kont qed narah jiena ġenwinament ħsibt li it was gonna be between her and JJ I had this feeling and then I was very wrong imma I had this feeling she gave me winner vibes totali. Le le jiena waqali ħalq kif rajt ix-show tagħha. Għedt żgur hi tirbaħ. Żgur hi jiġifieri asbiss kont qed nikkunsidrah il-JJ ġo rasi x'imkien. Istra?
Għax I was fixed on Erica, għedt żgur hi ħa tirbaħ, wara li rajt ix-show. Qabel ma rridtx ikolli bias ta' xejn, so ridt nara x-shows ta' kulħadd, u Poland ukoll le, kellha show like jaqsam naqa'. So I was like, umm, umm, it's gonna be a problem. Jiena JJ kien dak li mill-bidu X'inhi dejjem hekk jiġrili wara li joħorġu d-diski kollha dejjem ikun hemm dik il-waħda li tagħmilli xi ħaġa u naħseb għax kont għaddej ukoll minn żmien ikrah kumbinazzjoni dak iż-żmien kif smajt ta' JJ jien fqajt nibki ġrali l-istess b'Nemo s-sena l-oħra l-istess ħaġa. Wow hekk.
So.
JJ leħnu mhux ta' vera. I mean il-beauty blenders kollha għandhom leħnhom mhux ta' vera like it's giving AI. My beauty blenders their voice is AI like it's so perfect it's not even real. So we're gonna see Biljana Conte and Erika Vikman and but we'll have the beauty blender foursome we'll still do something yeah hopefully. Xi jmiss issa jiġifieri fil-verità for you apart from semmejna Hoopla is there anything in the works? Ara kif qed tagħrafni indawru moħħna. There is a lot of things in the works. I do want to collab with

you can do your maximum in Malta but you don't have to stay here um, and if you strive u jekk if you invest wisely, għax għol affarijiet il-flus għalihom. Like jien m'għandix eh, tipo I, I, I was um, bdejt nitkellem ma' mal-management ta' Remember Monday għallu li ġifieri you don't have a booking agent, you don't have a manager, you don't have the,

reach these milestones bit by bit, bil-ftit li għandi, and hopefully will make big things. You have the LGBT community of the world behind you at this point. Għax ġenwinament l-ammont ta' nies li ltqajt magħhom li daw Eurovision xejn, qas idea. U mbagħad jgħidulek eh serve inkant.

it's undescribable għax anke rċivejt ħafna messaġġi mingħand parents li għandhom eżempju tifla forsi aktar mibruma, nies li ilhom sentejn ma joħorġu mid-dar u jibgħatuli thank you għax bis-saħħa tiegħek illum ħa mmur il-baħar, thank you għax bis-saħħa tiegħek wara tliet snin ħirġt mid-dar. Thank you għax it-tifla tiegħi tgħid li meta tikber trid tkun bħalek u qed temmen iktar fiha nfisha. And that is all the success I needed from this journey that I changed people's lives even though I got a lot of critique and hate. U l-aħħar ħaġa li rrid ngħid like biex nagħlaq dis-sentenza, kollha nafu li riċentament kien hemm it-traġedja ta' ta' Jan, tal-kuġin tal-Muxu. Jiena Facebook neħħejtu, jiġifieri I've been like four months, five months without it and I wouldn't change it to be honest. I have a I have a photographic memory u ndunajt illi ħafna min-nies illi jidħlu fuq il-page personali tiegħi jaqlgħuli fuq kollox li għandu x'jaqsam miegħi, fuq ħajti, fuq il-figura tiegħi, fuq l-eyebrows, fuq il-mod li nilbes, kienu l-istess nies illi fuq post ta' Jan kkummentaw qalu jaħasra kemm kien għadu żgħir, kemm jiddispjaċini. I just want to speak directly to these people and say, you are the reason that people are driven to suicide basically. So please nagħtu kas x'niktbu because we all say that social media fucked us up but we are the ones fucking it up. Our lives are evolved with social media, llum il-ġurnata għandna smart watch, nistgħu nagħmlu kollox bih, tista' tħallas, tista' titkellem, għandek mobile, għandek laptop, għandek television, kollox għandna. So our lives revolve around social media. Like it or not, tista' tagħmel bħali, tħassar eżempju Facebook, tħassar waħda from the many apps that we have. Um, Però tista' wkoll trażżan il-sienek very, very, very simple. Jiena hemm ħafna affarijiet li nitħaq bihom jew li narahom ma jagħmlux sens jew li narahom koroħ. I just keep my opinion to myself because. Jew jekk vera trid tiżvoga, sib il a very good friend of yours jew xi ħadd fil-familja għidhomlu u daqshekk. Literally. Jiena kieku tajt kas kwart ta' u nibqa' ngħidha, nibqa' ngħidha sal-aħħar l-aħħar nifs li nieħu. Kieku tajt kas kwart tal-kummenti li kien hemm, kwart, anke messaġġi personali bagħtuli ta'. Kieku tajt kas. Qass kont nuri wiċċi il-bieb 'il barra let alone inkanta u nirrappreżenta l-pajjiżi fuq stage bħal dak. So I was very strong and I literally did not give a fuck of what anyone thought and anyone wrote imma dik jien. Jiena u Ċetta differenti, jiena u Peppina differenti, forsi Peppina tgħidlek ma x'mistħija kemm qed jgħajruni ma rridx nerġa' nuri wiċċi. And I will never stand for this, qatt. So ħa nibqa' ngħidha sakemm ninħanaq u nirrametti illi please oqogħdu attenti x'tiktbu. And no one gives a fuck about your opinion quite frankly. And everyone is gonna keep doing what they do jekk huma bħali. Imma żomm f'moħħok illi jaf il-Peppina jew il-Ċetta

Jiena nixtieq nirringrazzjak ħafna. Nistgħu nibqgħu għaddejjin, ta' ġifieri. L-ittri li tul never end ma. Nagħmlu hawnhekk sal-lejla. Jiena nixtieq nirringrazzjak ħafna, ħafna, ħafna talli ġejt. Iffittajtek kemm flaħt imma ridt intik dan l-episodju għax Ovvjament anke jiena, there were humble humble beginnings, you know, qed nippruvaw nikbru bil-mod il-mod. Napprezza meta nies bħalek u oħrajn, kantanti eċċetera oħrajn li għandhom platform eċċetera qegħdin jaċċettaw li jiġu ovvjament jgħinu lili biex ikun hemm iktar viżibilità.
Kulħadd beda mix-xejn. kulħadd beda mix-xejn and you are the person li l-iktar persuna li naf actually u nibqa' ngħidha nibqa' ngħidha that you actually support local talent so you deserve this and so much more so much more. Napprezza ħafna. I will always be there as much as I can meta jkollok bżonn. U again very very not just proud of you but I'm also very happy for you, genuinely, ġifieri, ġenwinament. Mela, biex ma nibkux, issa nara il-programm. Nixtieq nirringrazzjakom ovvjament tal-li segwejtuna, nerġa' nirringrazzja lil Jana Jewelry tal-li sponsorjat dan l-episodju, grazzi ħafna Jana, u nirringrazzja wkoll lil InSync Spaces li nkunu qegħdin l-istudios tagħhom għal dawn l-episodji, u finalment ukoll lil Paraskandalo li jissapportjana wkoll. Jiena narakom għal l-episodju li jmiss. Ciao!